Sen ara gelen gününden aralamaqdym düşünýäňmi? Ejeň üçin ara. Doganjygym.
Gaty garaňky düşdi. Kakam gelmedi. Indi yzymyza nädip gaýtmaly? Imjan, dogry aýtýaň. Gaty garaňky ma düşdi. Kakam hem gelmedi. Ejemjanam bizi gaty erbet radytýandyr. Doganjygym. Gapama guply. Garaňkyda gaç düşdi. Indi ýüzümize nädip gaýtmalyka? Menä gorkýan. Çinje. Sen gorkma. Biz mert bolmaly. Hana, bir aýla. Kakam mı ka? Kaka. Kakam däl ekeni. Nemi sene kakamı däle? Ey, nirde näme edip gördün? Eceňin bilen bana men Haçandan bäri sizi gözläp duraryn, düşündiňmi? Ha? Men saňa diýen. Sen näme? Haçan açandy? Haçan tapdyň bäri? Nädip tapdyňyz? Ha? Men size diýen. Ey, gözenen. Maňa aglan bolma, düşündiňmi? Sen geleniň bäri bar, janyma düşen yok sen. Düşünýäňmi? Arman sen ejeň bar, ejeň üçin

Beh.
Allajan ey. Toý sowýançam çagalam gorkman garaşyp duran bolsa bolýa. Gapam gopbully burda. Wah, ýetişäý sen. Çagajyklamyň mährine zar bolup gitdim. Heý, çagajyklam hiç wagt maşgala ýykylmasyn. Heý, oguljyklam. Siz bir görsediň. Janym ogullam. Ýetişäýsediňdä Allajan.
Düşeňem bar. Geç, senem ýöre. Ýöre. Men maşyna. Ýöre iki sany haýwanlar. Ýöre.
Ýakup, Sahyp, ogullam. Ýakupjan. Ah, içi gara galmyş. Şunça wagtlap toýda eglendim-de, garaňkam düşüp gitdi. Ýa ýaňky maşynmyka, ýüregimem syzan ýalak boldy. Şo maşyna münüp giden bolaýmasylar. Ah, çagalam. Ýene görüp bilmedim-de. Garaňka galdym-da, çagajyklamy görüp bilmedim.

İki tane hayvanlar. Men seni näçe wagt gözledim. Bilýäňmi? Sen bana gözüň ýaşyny ýanlap güne süpür düşündiňmi? Maňa aglan olma düşündiňmi? Sen bana köp bilmişsin. Geçsen o jaýy. Sen näme? Sen näme diýýän? Sen hem aglan bolýaň, şumjaran bolýaň. Häzir bara siz köp bilmişdiräp. Geçeýsenim o jaýy. Häzir garaşa ikiňiziň myžžyňy çykarýan häzir. Men sizi näçe wagt gözledim bilýäňmi? Ha köşüňi çykarýan bir mut. Onda şu wagt kim jaň edýäraý? Alo. Gowmy Jeren? Awa, awa, çagalar getirdim öýde şu wagt çagalar. Yo, yo, arkaýyn ol Jeren, çagalar hiç zadam diýemok. Yo, yo, on ýaly gara niýetde bolmaýda Jeren. Yo, men çagalar hiç hil barmagyma matyramok. Özüň näçe minutdan gelýäň? Ýigrimi minutdan Ha boldy boldy. Häzir oňa çenli gelýänçä çaýyň zadyň demläp goýan jeren. Häzir bizi ýene-de urýada da onuň üçin men ýene-de gorkýan-da. Jigimjan, sen gorkma. Men seni gorar. Bolýa bolýa, arkaýyn bolaý. Ýigrimi minutdan gelýä diýdimi? Oňa çenli ol iki sany möjejigi Urup içime sowadaryn. Häzir geleýär iki sany narsajyklar. Geleýär ýa iki sany eşekler. Uzaklaşyp durun. Sen geçsene beýläk. Senden aşaýyny birinji eşek. Sen beýläk. Sen ha, sen birinji senden aşaýyny. Ha, sen näme geçip çalan men hiç çatam göremok. Eşeğimi. Urmaydım.
Sen näme?
Geç beýläk. Geç beýläk. Ne?

Utanaňokmy? Hä? Sen meni şagalymyň içine çekdirýäňmi? Sen utanaňokmy, utançsyz, binanys? Waý, meň balam! Saňa näme etdi? Jaýraly murtly seni! Hä?

Üçüňden çyk! Men haramzadamy? Ýa siz haramzada? Eje!
Maňa ýykylan bolma boşady! Çykyň diýen men size! Çykyň ey! Çyk! Çyk tenem çyk! Çyk boşady! Men çagalama eliň degirme! Men çagalama eliň degirme haramzada! Çyk Beýnama!
diýen men saňa! Agzyňdan da çyk! Eşidiňmi? Bana, bana parça butulanlar bana videoda. Siziň gollaňyz gerek, laýk, repost etmegiňiz gerek şu wideony. Ygtybarly terjime merkezi bäş dilde terjime edýär. Iňlis dili, rus dili, hytaý dili, türkmen dili, türk dili. Terjime etdiresiňiz gelse, arkaýyn habarlaşyp bilýäňiz. Ygtybarly terjime hyzmatlary siziň hyzmatyňyzda. Telefon belgimiz, sekiz ýüz ýetmiş bir, on sekiz, kyrk ýedi, ýetmiş dört. Hemmäňiziň maşgalaňyz abadan bolsun janyňyz sag bolsun Ygtybarly terjime siziň hyzmatyňyzda.
Näme üçin öň aýtmadyň hä maňa jan oglum? Näme üçin öň urýanyny aýtmadyň? Öňem urýadym şeýdip. Hawaja.
Haçan urdy?
Hä? Näme üçin beýtdiňiz? Meň näme ýüregim agyrar öýtdüňizmi jan balam? Näme oglum? Men ýüregim agyryp gitdim. Men üçin ýöndüm şu hatama. Jan çagam, siz gowy ýaşaň diýip geldim men siz. Beýdip urýan bolsa, men bir minut ýaşajakdan şu adam bilen, hä? Näçe beýtdim.

Ece. Awa.
Kakam bilen. Gowy günlerimiz bardy. Ece. Men kakam görsün Melya.
Oglum. Men ýalňyşdym. Men ýalňyşdym näme edeýin-le. Ýöne men sizi gowy günde ýaşatjak diýip.

Näme eden bolsam, men siziň gowulygyňyz üçin etdim, ýöne bolmady. Men indi bagşy, men indi ýalňyşman. Salam, açlyk. Salam Jeren.
Näme bolýar? Gowçulykmy?
Hawa. Biri Merdan öýden kowdy. Çagalam urýan eken. Men üstünden bardym. Diýen bilmändirin. Başlyk, seňem kärhanaň eliňden alan şodur. Bir azjyk ýalňyşlyk etdik. Meni bagyşla doganjygym. Seň günäň ýok bärde. Indi öýden kowdumy? Gidere ýeriň bir barmy, uýam? Ýok.
Biziň gidere ýerimiz ýok. Men ýalňyşdym. Men durmuşda ýalňyşdym. Meni bagyşla doganjygym. Ýok, seň ötünç soramaň geregi ýok. Durmuşda kim ýalňyşýar, kim dogry ýol saýlaýar, o zatlar bir Alla bilýär. Uýam, Sen daşarda iki çagajygyň bilen beýdip durma. Men beýdip ýüregim etme sen bu garaňkyň içinde eke goý küsem. Men häzir bir gelnime jaň edeýin, çaý suw goý diýeýin. Bize baral, şu günlükçe bir bizde bol, ondan men seni şu şu wagt men menjir bolup işýän bir kafede. Bolmasa şo tap men seni bir ýerleşdirerin. Doganjygym. Ýer süpürmelem bolsa, gapy ýumalem bolsa. Ýok, doganjygym. Men kafede işjejek ýöne men çagalarma halal çörek iýdirjek ýalbarýan. Haýyş etýän. Hemme zat gowy bolar Zeren. Hemme zat gowy bolar.
Ýalbarýan doganjygym.
Alýo. Otyrsyňmy? Häzir bir myhmanja barjak bir. Çaý suwuna seret. Hawa. Awa, bal. Ýör dogançym.